asi o me metsi megbe le ŋuwo vie dada ƒe va de dɔ ɖe asi na me wɔ wɔ ŋu lɔ ete metsi megbe vie ɖo. ao sika nane fu ɖem na la míetsi mídzi be míaɖe srɔ̃ gake ŋutsu aɖeke mele dua me o ɖe. nye hã mede dzesi ŋu ma Medi be mabia gake nyemenya aleke tutu me biabia gafia se egɔme o loo asi o me. Sika, Ewa nam abe ŋutsuwo no dua me kpɔ. Ne menye nenemae o, leke wowɔ afi dzi mi? Nyateƒee me dada bia ge ne mebie na ale yi wogblɔ na gɔ hɔa se ge elabe wogazu ame tsitsiwo ta wonye nane tso eŋuti. Yewo ke sika ne bie dada kɔ. Nye hã ma si. Yewo sika na da ƒe menyui. Yewo asi mo hã na te nyui. Mekpa hi hã ma kɔ vie lo. Ele be mia nye mu mo si ŋdɔ kutsɔ na ka jo. Oh dada doa. Mefo na no do be mia nya lo. Ita ma to wo ma kɔ ra be hi hã ma kɔ hã. Mia nye mo ke.

dada enya aɖe ku ɖe na medzi be mabia o masrɔ egɔme nyaka Ebe ɖe afi ya metsi va se ɖo fia kple gbanye me ŋutsu aɖeke kpɔm le dua me o ɖe. Medi be madi o fiƒode o nye le dua dzi be ŋutsu aɖeke mele dua me. Wo metsi ne maɖe srɔ̃. Vinye, menɔ mɔ kpɔm be nàdi ɖevia. Abena míanye ŋuɔ vɔ magblɔ nya ɖe o. Yo, dada mesi. Ke ne mí nye ŋua vɔ kɔ ne na bi na. Yo, yo eta yo. Yo.

Aʋawɔla gã. Eva dzɔ gbe ɖeka be, míekpe aʋa kple dukɔ gã aɖe. Enyee nɔ aʋaa ŋgɔ. Medo go ɖekakpui aɖe eye wògblɔ nam be mana yeatsi agbe. Gake ɖe nye aʋawɔwɔ ƒe ŋkɔ ta, nyemese eƒe nya o. Metso ta le eme. Gake ŋkeke hafi mese ɖekakpuia ƒe nya o. Aʋawɔwɔ ƒe see nye be. Nu ɖe sia ɖe nèkpɔ la, ezu wò futɔ, ele be nàɖu. Gake hafi ɖekakpuia nakuɔ, eƒo fi de du yi ke me metso. A Dada be fiƒode ka ame. Egblɔ nam be, Edu yi me metso la, ŋutsu aɖeke manɔ agbe o, wo katã woaku. Oo, ɖe te ɖekakpuivi aɖeke mele dua me o ɖo, Dada? Ee, oo, eɖe fu loo. Esi metso ta le eŋu la, mexɔe koe, eye fofonye dom ɖe dzi le fiasã la me. Dade mu lo aʋawɔlagã. Mewɔ va ko dziɖuɖu kpoe ve fiasã me hafi va ɖe srɔ̃. Esi wòfu le asinye la, fofowò va dze dɔ kpata, eye wòku. Oo, nublanui.

Wovɔe le be woavae ku tsi aɖe le ametakoliwo ƒe avea me. Dada vi ke nye ametakoliwo ƒe avea me. Ametakoliwo ƒe avea me ne ɖo dzi kɔ nya ke. Yo dada me. Woɖe ɖekakpuiwo yi wovae ku. Wogaɖe bubuwo gayi wovae ku. Wogaɖe nyɔnuwo hã woyi wokɔ wo katã wovae ku. Elabe avea dzi ŋɔ gake nya ɣaɣla aɖe li ke nyemegbɔgblɔ ɖe eŋuti o. Ke nya ko nye magblɔe na fifi lae. Magblɔ ke nu eme kpe. Ehe, dada, ke ne ebe maɖe srɔ̃ ɖe, mate yi du bubu ma vɛ kplɔ ŋutsu tsɔ ku bubu akɔ va dua ma va ɖe. Ee, ele bɔbɔe. Gake ne ŋutsua va, manɔ agbe le dua me ŋdi hã kpɔ. Oo, enya ya sesẽ lo, dada. Ke mi me srɔ̃ ɖe ga. Mia ɖake. Dada ke amea gbɔ vɛ bia ŋua ta le ɖe ama ma tia a dagba vɛ putsia. Ye ha tie kpɔ kaka ye ha ku. Ke yo la la do ha me wu ke mia jina na bi. Eh. Agbe jina na mia bi.

Ka afɔ. Mefɔ asi o, mo hã fɔ. Eŋu ake. Eke lo, fi ke yina. Me yina ɖe gbɔwò. Nya gbɔwòe me yina. Ah, ke nya nyui ɖo du ɖe gblɔtɔ. Enye mi gblɔ nyitsɔ ɖi. Mevi bie dada gblɔ nya katã nam. Oh. Sika ke gblɔe na mi nyateƒea? Ke gblɔ nya na mi. Dada gblɔ nam be ɖe aʋawɔla gã ɖee nye tsã. Gbe ɖeke yi ɖe aʋa gbedzia, yi va do go ɖekakpui aɖe. Edze be yeawui gake ɖekakpuia ɖe kuku nɛ be megawui o gake esẽ tame ye tso yiƒe ta. Hafi ɖekakpuia nakua, eƒo fi de dua me ye tso be ŋutsu aɖeke manɔ agbe le dua me o. Yewu ɖekakpuimɛ koe ƒe tagbe va aƒee. Ena be fiƒode le dua dzi eta ŋutsuwo mele agbe le dua me o ɖo. Enye ya dada gblɔ na mɛ hɛ. O, ke ŋkɔ wɔ le edua me hafi fiƒode ma nado go la le dua dzi. Dada be ɖe. Edze be woyra ame takoliwo be avea me ave ku tsi aɖe le avea me ava kɔ klofiƒodea le dzoa ŋuti hafi ŋutsuwo nate anɔ agbe le dzoa me. Nyamee dada gblɔ na mí ma. Sika ke ŋutsu aɖeke mele dua me yi ge ɖe avea me o ɖe, leke míwɔwɔ ge fiɛ? Eya dada ƒe nya ma nya sese wònye lo. Ta dze be wò dɔ ku ɖe ŋuti blibo hafi nye ɖe akpɔ srɔ̃ ɖe ne menyo alo ko mianɔ le ka mi mesrɔ̃ kpɔ ga ɖe. Enyia sese. Mm, enya ɖe fu. Mm. Eɖe fu. Ke sika miagado go emegbe lo. Yo asi me ye ma ye medo gbe na o sista ye. Yo ese ge. Yo akpe ŋkeke nenyo. Eja dzi nɔ hã.

Nava xo ga wɔ ƒle aka be míaɖe nu mí ɖua. Airam! Airam! O! Ŋke jɔ le ke ma ne yo moe nane ro wɔ ma. Dada, me be ma bia be fi ƒode ke le dua dzi afi ŋutsu aɖeke me le dua mo. Vinye va, megabi dzi o. Mase egɔme fifiɔ gake gbe ɖeka egɔme se ge. Daniel, Ne be ma ɖe me kuku gafia se gɔma. Edu gã me ko ŋutsu aɖeke ma le dua me danye enya ma ɖe enya se na wa. Edu ya me ko edu gã ya me ko ŋutsu aɖeke ma le dua me wa. Wo ŋutɔ ɖe enya kpɔ na wa. Vinye, menye ame aɖeke be vodade o. Madzidzi wa ase eme. Dada, mi ame tsitsiwo midzi nane miawɔ lo. Midzagba miadzi nane wɔ tso nu ya ŋu lo. Ne miawo mu ɖetugbiviwo le du ya me ko mi srɔ̃ ɖe gea, mi be miaɖe srɔ̃ ɖe.

Nane ɖo dzoa? Ee, eŋu dzɔ ŋutɔ. Sista nyitsɔ me na sista shika gbɔ nyitsɔ ma. Ye wònɔ dze ɖo nam be ni tefi ŋutsu mu le duɔ mu ro. Nɔvi, o, ŋkɛ dzɔ, gblɔe na ma. Duɛ me mi le ku ŋutsu mu le duɔ mu. Ao sista, mitsɔe ke medo go o. Sista Shika yɔ nyɔdze ɖo nam be, Nye nafi ŋutsuwo mele ʋuɔ ŋu o. Enye be yi dada nyɔnu kalẽtɔ wònye da aʋagbe dzi. Ta yi wòyi aʋagbe dzi eva yi wu ɖekakpui aɖe. Ɖekakpui wòwu ɔ, ena be e ɖekakpuia hafi ɖekakpuia nakua, egblɔe nɛ be Ŋutsuwo katã le edua me, wo ɖeke maganɔ anyi. Ta mee na be ŋutsu evea meli la, ŋutsu aɖeke meli ta sika dada ewu ŋutsuvia kpɔ o. Yewo ta hã gbe va aƒe mee. Dada e sika dada kalẽtɔ gã aɖe wonye. Ye na be ŋutsu mele edua me o. Tayi ta shika egblɔ story na mlo.

Ke nu ka wòbe míawɔ woate ŋu atso eŋuti, nɔvi? Ɖeko be enya sesẽ wònye, gake madidi o, ate ŋu awɔ nu tso eŋuti. dada be agblɔ na vi mele afi ya ne nya yi wònye kɔ ne dada nagblɔe na ma Nya la fia dada be agblɔ na fia. Sika, sika, sika. Dada me la fia nye yi. Ike na le. Kɔ zikpui na va ma kplɔ nya ɖe nɔ. dada ŋu bara aɖe nava dze. Dada fofo dzi gã la me na mu lo ŋke nye ŋu bara. Ao, nye megavɔ̃. Kalẽtɔ kple aʋawɔla mevɔ̃na. Dada gblɔ nya na ka be metsɔtsɔ na be masẽ nya. Eyi ke ne ƒoƒea tɔ la, eva dzɔ be mawuwo kpɔ ŋku woƒe ewo yi ge ɖe metakoɖoe ƒe ave la me ebe yeku tsi la dzi. O dada, enya ya sese lo. O dada, nya mete yi go lo. Dada, nya ma ɖi vɔvɔ. Amo yi o me gbɔ, ke ne nya me ya me gbɔgbɔ ga. Vinye, gbɔ dzi ɖi. Nye ŋutɔ mese nya la. Nye dzi ʋuʋu gake ewò koe ate ŋu ayi. Meɣla nya ya ɖe ame tsitsiwo elabe yemayi ɖe eme tsi o hafi mawu woƒe ŋku tɔ asi dziwò be ewòe la yi ava ku tsi la vɛ. Gake nye ame yi ke wòle eme tsitsi gadzo dua me le vɔvɔ̃m. Ne èsi yi afi bubu hã, madze dzi na wò. Eo dada nya ya sesẽ loo. Ne èsi dzoa, madze dzi na wò. Eye nubaɖa adzɔ ɖe dua dzi. Dada nukawoe nye nubaɖa dzɔdzɔge ɖe dua dzi? Ne aku tsi be yealea, etsi atrɔ zu ʋu. Ne aku tsi be yeafu mo hã, etsi atrɔ zu ʋu. Ànɔ amewo ƒe nuwɔnawo sem le dua me gake mànɔ wo ŋu kpɔm o. Oo, nyawo sesẽ le dada. Dada, ke nuwo ɖewo gate ŋu adzɔ. Ee, woate ŋu adzɔ. Elabe yewo dzɔ fia, ekpɔ didi. Yewo dada me si, gake nyaa esesẽ nam ŋutɔ. Vinye, mègavɔ̃ o, dzi nenɔ dziwò, ɖe wònye mawuawoe tsia wò kɔ woanɔ kpli wò. Eya ta medi be mana nànya ne nàdzra wò susu ɖo. Yewo mesi ɖaɖa. Vinye, mage ɖe xɔ me makoŋ ɖeka va ɖe wo gbɔ.

Meyina ɖe sika gbɔ fi ye medo gui le mɔ dzi. Ye wònɔ gbɔgblɔ nam be ye dada be eye eye wotsã be yi ne yi ɖe ametakoliwo ƒe avea me lo. Ee, mevɔ lo ave ma me woƒe amumu yina gagbɔna o lo. Elo ne megblɔ na mi ma lo. Esi mese nya la, nye tame katã koe de fu wu. Gake nu gã ba ame nekpe ɖe eŋu ale nye kple mí lea? Romain gblɔ be nye hã makpe ɖe eŋu loo. Nu ka? Nyemeda asi ɖe edzi o. Ave ma ma mo yi na wo megbɔnɔ ne nagblẽ nye ɖeka le afi ya. Nyemeda asi ɖe edzi o. Sista, nye hã nyemeda asi ɖe edzi o loo. Nye hã ye wògblɔ nya na ma. Mevɔ̃.

Mese be wotse sika be wòayi ɖe ametakoliwo be ava me ava ku tsia vɛ. Fi ke nèse nya ma le, enya ma nya sesẽ loo. Fiƒodea le dua dzia, wobe tsi ma ye koe aklo fiƒodea ɖa. Ta ametakoliwo de ma, ame aɖeke meyina gbɔna akpa gbe. O, Dada, fiƒodea tae na be ŋutsuwo mele dua me o ɖoa? Oo, enya ya ɖi vɔvɔ̃ lo. Megblɔe na wo be egbɔna gɔme se ge gbe ɖeka. Yo, danye, ke meɖe kuku ke fiafi megɔme se mazɔe yi. Danye, ke meɖe kuku mabia lo, ŋke he fiƒo da vɛ. Vinye, Wɔyi ne eƒle dzala na va. Ne va hã enya ili ko mia gbe. Yo danye ke mele kuma ƒu duma ƒle dzala ma va. Ne ma se nya.

Nenye yi ke wòle be wòava wɔ woawoe na mía. Ao, sikadada nyanya ge nuya dzɔdzɔm afia, edzɔdzɔm le yixa yi gbɔ, ta yi ŋutɔ koe anye nu yi ke wòawɔ nuya katã ŋu natsi. Yo, mesi. Yi ta asi dze sika dzi, evia sika dzi be yi koe ate ŋu akɔ nua nu yiwo katã nakpa. Yo, ke mesi. Ke míado gbe ɖa be sika nayi, wòawɔ nua nu sia nu navɔ.

Ao, nu ka ƒe ʋu adudu xɔ ŋuti? Asioma. Sista. Ao, va kpɔ ʋu adudu xɔ ŋuti ɖa. Ao, nu ka ƒe ʋui? Sista, sika na menya be wofi ƒode kple fukpekpewo ke va ge dɔa dzi. Yenye ya. Etsiwo mi ƒuwo trɔ gazu

Vinye, medzra ɖo nɔ wò. Vinye ateke mele nu fia. Ye tɔgbiwo kɔ na akpe ɖe ŋu nàyi akpɔ.

Woaɖi vɔvɔ̃ loo! Ao sista, va se ɖe ɣi ka ɣi me miano fukpekpe me? Nuɖuɖu hã meli o, tsinono hã meli o. Mese be woʋelia sika yi ɖe ametakoliwo de yi ɖe tsiaƒu ga dzi. Oh, sista sika megblɔ nya aɖeke na mafi dzo o ɖi. Zu dada ɖewo li wowɔ ge ne kafi wòadzo ta. Ita mi gakpɔ ŋuti hafi wòdzo. Oh, sista ke mianɔ gbedodoɖa me wɔku tsiɛ dedie. Akɔgbe na mi dedie lo. Mi fu kpem akpa.

Ao, vinye, eɖo teƒea vava, eɖo tsia gbɔ vava. Menya be aku tsia gbɔe godoo, wotso nye kɔ vava.

Enye egbɔ. Menya be yi de egbɔ vavã. Etso nye kɔ vavã. Azɔ miawo kɔ ŋuɔ. Wo ɖe da kpɔ atsi aɖe ma dzedze. Tia agbe gbɔgbɔ va va. Wo atɔ ɖe gbɔma azɔ. Dada mesi. Efi ba

Ɖevia, etso dada ƒe kɔ vavã. Sika tso dada ƒe kɔ. Ave ya amewo yi na amewo gbɔna gbagboa. Sika dze agbagba yi ve ku agbetsi ya kɔ gbi. Ao, Yehowa, akpe, Mawu akpe, akpe, akpe. Ao, fifia agbe gbɔgbɔ ge ɖe anyigba dzi. Anyigba ya tu ɖo azɔ. Azɔ mia viwo akpo ŋutsu aɖe, ŋutsuwo atɔ, mia viwo nakpo ŋutsu aɖe, edzi nadzɔ wo hã. Ao, Mawu akpe loo, akpe sika akpe no kakakaka be nèwɔ avu ya na mí.